Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua A series dedicated to sharing stories from Te Tai Tokerau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Tokerau. I whakaaro nui nei au kia kupe ta tatou tupuna i whakarerea i Hawaiki. Kia rapu kāinga rua mā ō nauri, otirā mā tātou. Ka āta titiro atu au ki tēnā kaupapa me te mahara ake au. Tēnei mea te flu, te mate rewharewha, harame tēnei mea he touhau ki waenga i a tātou. Nō mai anō. Mai anō tērā wā, ka āta titiro ake au ki ngā mātāpono me ngā uara kua mahue mai ki a tātou. Tēnei mea te aroha tētahi ki tētahi, te tautoko tētahi ki tētahi, me te awhina atu tētahi ki tētahi. Tai tōtika atu ki te tau tahi mano e iwa rau, te kaumāru, i te tāinga tuatahi mai o te mate rewharewha ki wainga i a tātou. Meinga mai i ngā kaumātua ngā kui o te kāinga, Koni atu i te iwa mano tāngata i hinga i roto i te rima marama. I wehi nui na runga anō i te kite, i te mana, me te tapu o tēnā mate rewharewha e ki waenganui i a tātou. I kaha kaingia tā mātou Hapū, te hunga i mau i te rewharewha rā, ki roto i a mātou kua tohua ki tētahi whenua kua karangahia nei ko te kēne. E, ko te kēne he wāhi i haereere wērā hunga i mau i te rewharewha ki te mate. Ko whakapākeheatia te ingoa te kēne, karangahia ko Ghost Town. Rongonui tērā wāhi whenua o mātou i roto i tēnei marae. Ko tari atu te hunga mau i te rewharewha i tō rātou e paparino te waihangai he wharau mā rātou. Te hanga o te wharau e rite ana ki te kēne. Hoki mai ki tēnei tau, tēnei rā tonu, E hoa ka pakipaki ahau. Na runga ano ta tatou waimarie nui. Na runga ano i nga whiwhinga ma roto i te rongoa ka okaina ki runga i a tatou kia ora i ta tatou iwi. Tika, ko to tatou, i ta tatou mahitahi ki te Kawana ki te hokona atu enei rongoa kia ora tonu ta tatou iwi, kia kore tatou e pera i o tatou matua i taua tau. Engari ko ngā maharatanga o taua wā, i konei tonu, me ngā kōrero, ta tētahi o ōku kuia, ko kai e ia, ana hūpe i te pō, ana roimata i te ata. Na runga anō i te kino, ko kite, kua rangona, kua rongongia e ia, ōtira rātou me tērā reanga, te hunga whetu tekau neke atu, tātou o te toru tekau, o te whā tekau, o te rua tekau. E hoa, i te taea tātou te mōhio i te hohonutanga me ngā pēhitanga nui kua whaingia ai e rātou. Nō reira, nā tātou te whiwhi. Tēnei mea te rautaki, roa nei a Māori e rautaki ana, mai anō i a Māui, i a Kupe, i a Nukutawhiti me ā tātou tupuna. Kua mau e te iti kia ora ai te rahi. E, ēnā momo kōrero, e hoa, e ora tonu i tēnei wā. Tātou ko kainga i te huhu, moe ana tātou i aha kē te mahi o te huhu, he rongoa, whakatikatika, pērā ki tā tātou marae nei, a Ngāti Kawa, ko Kapi. Nā runga anō i tō mātou tautoko ki te kawanatanga, me ngā ture e āwhina atu i tō tātou iwi, kia ora, Kia tō Te wāhanga ki ngā mate, he wānanga tērā. Engari mō tēnei wā, ko Kapi, ki tāng, ki ngā tāngata katoa, E hai, kia ora i tō mātou hāpori iti nei, o roto o Oromāhue o Pākarāka, kia kore anō tātou e mau ki tērā rewharewha, tērā urutā, e rērere waenganui i a tātou. Koira te pai o te rautaki, me rautaki, me kōrero, Mā roto i te kōrero ka rapu tātou i te pīwatawata, kia taka ko ngā ūnaunahi o te kanohi me te kite i te oranga kei roto, engari mā te kōrero ngātahi, teina ki te tuakana, tuakana ki te teina, tātou ka mārama mā pēhea tātou kotahi ai tā tātou anga whakaū. Kei wareware ko tō whānau, ko tō hapū, ko tō iwi ki muri i a koe. Rapua koe te tautoko i ō mana nui, Kia whina i te whakatakoto i tō rautaki nā tō iwi, nā tō hapū e tohu i a koe, kia whakatakoto. Mā te tautoko a te katoa, ka kite te koke whakamua. Engari, e ōku whakareanga e tika ana ngā kōrero, nā tātou tēnei wā. Mēnā rā he, he āwhina wāku ki a tātou iwi, me karakia tahi tātou. Kāore he kōrero, me takutaku tahi tātou, me whakairi ora tahi tātou. Me maioro tahi tātou, kia tau ko ngā manaakitanga mai te runga rawa ki runga i a tātou. Ma ano ta tātou tupuna a Kupe, a Nukutawhiti, kihai kē rātou i whakarērea i te moana nui a Kiwa mo te koretake, kihai i rere noa, i, i tere noa, engari na runga ano i te karakia a e kau ki te tai, i āwhina atu rātou te whakawhiti i runga i te tika, i runga i te pono, Me te aroha, tētahi ki tētahi. Mutu kau tō āmene, tō haume, tō hui, tō tāiki, e homa, hākoa te aha, ngā whakawhiunga o te wā, me aroha tonu tātou ki a tātou. He ao tikanga rua tēnei, me mahi tahi ngā mea katoa, mo te oranga tonu tanga a tā tātou iwi. Titiro whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o te Taitokerau.